Килгечләр, яңа бугазның фермасына керәбез, монда ферманы карап чыгабыз, көйгә керәбез, үзәк мастерская, биргән җирдә төгәллибез. Мероприятиеләрне оештыруга ул җавап бирә. Күпме төш бирәсең айга? Айга 665 ел.
Яңа Богада егетләре күп чәчү белән сабантуйларда алар чәчү мәйданының күплеге белән Актаныш аграр фирмасында нидән кала урын алып бара торган җегетләр. Өч бригада ремонтланып чыга. Өчтән бере менә шунда эшләнә безнең. Тырма сугылып бетте, культиватор ремонты бетте. Үзләренең шунда бачакларын да Тырма бетте, күлти бетте. Безнең гади чәч кешеләренә Яңа елга кадәр ремонтлап бетерү максат итеп куелган иде. Алар матур итеп эшләп бирәләр менә монда. Әйбәт тенденция алып барылсын иде башка хуҗалыкларда да. Менә бу комбайн буенча, мәсәлән, хуҗалыкның 30 меңлек сенажын әзерләгән, 30 мең тонна сенажын әзерләгән комбайн бит инде бу. Винтовка ясалды. Баш инженер тарафыннан һәм проментыйлар тарафыннан берничә урынга җибәрелеп, запчастьләр бәяләре чагыштырып каралып, акча күчерелде. Дисбаланс биреп, шпрякларны ватып бетергән иде инде. Шуңа күрә җентекләп, сәгыйть булмаса, бу инде бер компаниясе белән иксион комбайн алып,
Карагыз, көннәрнең менә монда шарт бар бит инде, җылылык бар монда, яктылык бар монда. Кереп җылынырга урыны бар. Кереп җылынырга урыны бар, тагын кирәге юк. Моның монда да рәхәтләнеп ремонт үткәрергә була бит инде. Шуңа күрә бик әйбәт традиция бу, традиция түгел, ни бу. Без барыбер җәйгә җиткәч кенә кормоуборочный, зерноуборочныйларны ремонтлап җиткерәлмәгез. Шуңа күрә менә процесс барсын иде безнең. Дөрестән дә барабан асларында барыбер хәзер карамасак без аны, җәй көн генә җитешәлмәгез барыбер. Башка җирләрендә хәзер карамаса дип чыгып, әкрен генә булса да менә ул безгә өзмәскә кирәк, алып карарга кирәк, ни, кемнәргә керә сүз бар. Ну, карар өчен генә түгел инде. Моны әйбәт традицияне өзмәскә кирәк, дәвам итәргә кирәк. Тракторга хуҗалык җитәкчесе булып. Бу ел кайткан трактор хисабына тегесен киметеп төшереп куя бу җегет.
Авылда инде мастерская фирмасы була икән, ни? Шуңа инде безгә төп упорны центральный паркларга игътибар бирсәк тә, вак дип саналган бригадный паркларны да бетермәскә. Менә күреп торасыз, менә бу нигә чыккан чагында үзебездә менә шушы производственный линиядә менә монда тракторлар йөрергә тиеш була. Менә без белеки генә кереп чыктык күпергә. Менә шул күпер арасыннан Зур гына теге киң генә агрегатлар белән теге ни барыбер бөтен эшен дә башкара кирәк бит инде. Куражын да илтәргә кирәк ни инде шуңа күрә игътибарны киметмәскә менә шул безопасность мәсьәләсендә бу хуҗалыкта инде. Ята бетерә кирәк, әнә керә торган юл бар бит тургай. Ат шуны ясарга кирәк, асфальтлап, агачларын кисеп, кире икән кольцо ясап, ат менә шулай итеп ясап. Бәрнә соң итә бетерге хуҗалык җитәкчесе белән.
Аллага шөкер, барыбызныкы да булды бит инде быел. Без 127 мең валовый икмәк җыйдык. 39 да 4 центнер урожайность белән алай бер төрле нидә өстәп язуларда ниләр дә булмады быел. Э, ничек бар, шулай булды. Э, семена җитәрлек күләмдә артыгы белән салынды. Анда э, күпмедер Өлешләр бар, потому что арышлар бар бит әле, көзге культуралар бар. Шуларның страховка хисабына без семенаны күбрәк салдык. Семена җитәрлек. Колхозчага инде күпме теләй, бирәбез без икмәкне. Аларга бирәбез инде ун сум белән бодайны, сигез сум белән арпаны бирәбез колхозчага. Аларга ундүрт тәңкәдән биреп булмый бит инде. Ә менә бу арпаны хәзер төяләр болар унбер сум илле тингә төяләр. Әнине болайны ундурцу миллетнигә. Мондый бәяләрне күргән булмады бит җегетләр. Дөрес әйтәсең, мондый бәяләрне күргән булмады. Менә базараш, райсараш. Мондый бәя гомергә мин 31 нче угор көне бетердем быел, 31 ел председатель булып эшләп.

Теге көньяклар дигәндәй үткәч, безгә бу ни килде инде быел. Әйбәт килде. Мондый бияне булганы юк иде гомергә дә. Урожае да булды, бәясе дә әйбәт. Мондый җанның мин дә ничә ел эшләп, җегерме ел эшләп, мин инде ниткәнен хәтерләмим. Дөресен генә әйткәндә, әйбәт ел килде анс. Әйбәт акча кертеп, игенчелектән калып була быел анс. Эшләргә җиңел инде менә, ни, скажем, сарапуллар белән эшләргә җиңел. Аннан соң Ниләр белән? Әзерләр белән. Азербайҗанецлар белән эшләргә җиңел.
Карабудай һәм башка ваграк культуралар. Бу документ алып бару буенча Ниязны. Моны 3 тоннага акча төшереп куйды инде хуҗалыкны хәтта инфозга.
Бурлак, Ильясулыга, Громга.
Бодай өч төрле бодай бар инде пока. Ике төрле арпа бар. Камышевский белән ул болай Ульяновский 115, бар Судани, суперэлита, элита һәм беренче репродукция бар. Ул инде суперэлита белән элита чишәбез. Минеке ул инде минем. Бу рәтле арпа алып барганда җыеп алмасаң, Без инде быел сезнең белән очраштык, значит, кыр көнендә. Биргән барлар. Ул Үзегез кемнәрдән ала идегез, менә аларга чыгып, алар белән сөйләшегез. Анда тагын бер үзгәреш булырга тиеш. Кукуруза, тегенең вакыттагы кебек, хрущев вакытындагы кебек төп культурага әйләнеп бара бүгенге көндә. Рамилныкын карадык бит инде, Валиев Рамилныкын. Ул бүген, по-моему, бер килос, ике килос рожь бирә, калганы кукуруза аның полностью. Шуңа күрә бу технология ул үзен-үзе аклый торган технология терлекчелектә. Күпме очыш бара боларның?
Боларның 800 грамм очыш бара инде, боларныкы.

Он тавык сыерының кан анализына нәтиҗә ясап китәбез. Менә монда он сыер карантинга килгәндә, он сыерның икесенең генә бүгенге көндә каротины нормада. Среднее содержание ноль дә утыз дүрт процентка салсак, сиксән процент сыерның каротины түбән. Менә, менә монда ике генә нормаль каротин буенча сыер бара, берсе аның ноль кырык алты миллиграмм процент белән. Һәм берсе ноль утыз тугыз миллиграмм процент белән. Менә бу калган сигез сыерның каротины түбән. Моны нормага китерү өчен обязательно сыерларны примикс белән тәймин, тәймин итәргә кирәк. Примикс итәргә кирәк обязательно. Резервный шел числа килгәндә, болар нормадан егет 48 бөтен уннан биш Арасында адыма белән бара. Азы гына килгәндә бу инде аңлатыла. Бу финансил составларында матерный кислота юк, ацидон юк дигәнне аңлата һәм боларга өстәмә рәвештә чәйнек сода бирелә. Кальций, фосфор, микроэлементлар. Менә монда бераз түбәнәя, түбәнәя бара. Ул бит инде сыерның каротины түбән булса, аның башка элементлары да Түбән була. Менә монда 9 да 9 менә бу сыерның кальцие да, фосфоры да нормадан түбән. Шулай ук менә бу 10 номерлы сыерның да кальций һәм фосфор микроэлементлары түбән. Эликсирный сенаж салынган 9033 тонна и однолитка сенажы 262

Слишком түбән булган. Минеральный добавкалар кирәк, канны нормага китерү өчен. Хуҗалыкта кукуруз силосы салынган, тугызында 200 тонна, ул нормаларга туры килә, бик яхшы силос булган. Инде рационга килгәндә инде, бу рационда безнең обменный энергия җитми, протеин күрсәткече түбән, боларны күтәрергә, сырый клетчатка күрсәткече югары, Бу безнең где-то егерме берләр булырга тиеш. Шуның өчен дә без рекомендация рацион төзедек. Монда безгә протеин күрсәткечен өстәр өчен жмых подсолнечникы, шорыт рапсовый обязательно өстәргә кирәк була. И тагы да арттырырга теләсәләр инде, шуңа жмыхлар, шортлар алырга кирәк була. Синең ашатырыңа бар, неең бар? А?

Сиңа позор инде биш тонна сөт барын көнле әйдәп. Менә позор инде. Башка нитәр, ни инде. Кыт булганнан тиешле азыгың бар бит синең, азыгың җитәрлек, нормальный итеп ары баланс салып бирсәң, монда да синең резервлар ары сөтеңне күтәрер. Алай гына әйткән. Сөтнең арткан акчасы аны капларга җитмәй. Шуңа күрә аның артыгын ашатуның мәгънәсе юк. Сөт, булган сөт безгә җитә. Рентабельность сөтнеке безнең 19%, 20% бара. Безгә шул җитә. Сорокный районы кырыкны ала безнең рентабельностьның сөт буенча. Кемгәдер кирәк икән сөт, алар инде арттырсыннар, сыер башларын да арттырсыннар. Безнең максат андый түгел. Безнең баш санын арттыру буенча гына сөт арттыру түгел, ә сыерларның продуктивностен арттыру. Безнең менә бар икән 600 баш сыер, 600 баш сыер тора безнең. Ну аларның продуктивносте да шул чама гына бит, Ильяс, пока. Унөч килограмм сөт савып. Әгәр дә ни икән, кайчагында чыгаралар бит. Ел буена эшләгән эшләр. Игенчелек буенча сөйләштек. Әйе. Ну, анда ашлама әйтелмәде, ашлама инде. Әйе, ашлама ничек купмалы булды ул синең?
850 тонна ашлама алдык быел. Бер килограмм, бер гектарга купмалы ул чыкты ул синең? Бер гектарга 58 дә 9 килограмм тәэсир итү көчендә тора бу ашлама. 250 тонна алдык сложный ашлама, 600 тонна селитра алдык. Ну, аның үзен күрсәтте инде барыбер.

Шуңа гармоннар буенча безнең проблем юк. Үткән җылдан калганнар да байтак бит инде. Нигә? Чынлап та ул теге рас сөемне эшләп бирәбез дип әйтәләр икән җирдә. Эшләп бирсеннәр. Ну, безнең киштән кереп карасаң да, иртән кергәч тә әле түгәләр минем ачуым килә аңа. Теге остатокны төяп, Ат белән түгәләр, дигән. Арка арманы түгәләр. Әгәр дә сыер акырып ятса, ач ятса, ул чагында рационга бәйләр, дигән мин.
Алла бирсә, Алла бирсә.